Yow, un brother fla ma si djan larga rap pa nka da barras na inisiu pamodi ma ma ta parse sima kin sa tra pruveitu. Nah nega, e ka ten nada ver ku isso, e ka ten nada ver ku isso. Nlarga rap, nlarga ba studio, bu sa intendi, nsa na kel processo di larga di faze di canta, bu sa intendi, ma N ta fika dentu di rap sime pa mor mi n ta fazi react di rap n ta kontinua ta skrevi pa pa pa n bira nha nhas raps livrus i otus kuzas nton ami é livri pa n fazi kel ki n kre bu sa intendi ka ten nada ku tra pruveitu di ningen nega Pamodi si fosi pa tra pruvetu, inves di mi N fazi react N pui dos barra, N ta ligaba kes algen diretamenti, kualker un di kes algen ta fla bro, kual é, nu fazi un son y kes nigas ta fla-m, yes man, nu fazi un son, ma mi nunka N fazi isu, tra pruvetu, nah nega nah, ma ok, oji komu dja dja nu stika na kel-li, N ka ta pui rap, N ta pui sin. A nha mãe mindengui mostró kel minina E ten un korpu pakóti di melanina Na poku ropa, dekóti i sintura fina É un asasinatu tudu bes ke ta inpina Má dja N larga rap, dja N larga rap Yow, what's up everybody, kel-li é bu niga Jay Pires i kel-li é más un. Jay Pires React. Yes!
Oji nu sa ta ben reaji a. Ti kei di 285 la di brava ki ta sta na merka broda dja lansa un son ke pul nomi free style sa ta parsi un video clip acho ke lembou ou e kel camera ki ta da kel impresson e ta stika kuzas e ta kurval e stikal ok nton nu ben odja li nu ta da nos opinion en sigida bo ta intendi. Hum, jazzy, é sa ku um vibe di jazz, cê entende? Let's go! TK285 Ela é tecana, voz primeira É ka é ka Lambo não, é é ka é ka é ka limousine não, é é um carro já esqueci mo ki ta txomadu kes carro la, mi nka sabi nada di carro, mi ei.
Yow brother txoma se kabesa Rei di Trap. Porém, tudo rapper tem direito de fazer ego trip, ma qualquer rapper tem direito de responder e fla-l, Nah nigga you ain't, ou Yeah nigga you are, bu sa intendi? Quem que quiser da-l fala. Grillz, nhos txeka, nhos txeka, nhos txeka. A nos ke ka kopu leti nu ten ki fika ta oia kes kuza li so na video. Es sai di gueto, tene kel fabrika di talentu, tudu kuza ki es fala bai na bentu, o seja, ya, N ka liga, so ben bai. Es e ta fala txema mi, sabi ma prosesu e lentu, un dia N ta subi palku i kala ses boka ku nha talentu. Ya, pesoas ta fala ma kel prosesu e algu lentu. Bon, Kel prosesu e podi ser rapidu o lentu, ma nunka simplis, ok? Nunka simplis. E ta ser tafu, e ta ser konplikadu. I o fatu di ser difisil txeu bes ta fazel ser lentu tanbe. Nha bag sta xeiu paka, por isso mi ka ta para. Djon é beg, djon é beg, djon é beg Nigga show that paka, show that pakas Show that pakas Yeah, yeah, yeah, yeah É, é, é kel kuza Óra ki nu ta, óra ki algen ta fla un kuza na, na son Nu ta krê odja kel kuza na son Má nen sénpri é si, bu sa intende Nen sénpri es ten ki mostra kel kuza Dje fla, we take the world for that shit Let's go! N luta pa karu na strada El da ma fama el odja na instagram El fama el é nha fan. Oh, xé, nigga, xé, nigga, txeka kuzé ki el faze pa dama li. El fama el é nha fan.
Break her heart. Êê, kebra-l se korason. El ka kunfia na kuza ki dama fla-l.

Pikéna txiga parsidu nada ta ser easy pa bo Don't trust that bitch Bu ka sabe se ka un set up Si ntende? Never trust that bitch Let's go!
Interesante koza ki bu kre faze Bu kre ke ban para rap ma ske sima mi rei di trap Bu kre ke ban para juga log gospe jog komesa Ami sa sigi sen presa ah Ami sa sigi sen presa ok.
Ya, kómu el fla ma kel prosesu é léntu i tal, el tanbê ka tene présa. Jogu gósi ki sa kumesa, el sa ta bai step by step,

E teni bolsa xeiu pakas, ora ke entra studus e barras e barras, ou seja, e ta solta flows, e ma se gang, se se grupu ten armas e armas, ou seja, ok flo armas e arma e sa ta flow txeu armas e txeu tipu d'armas.

Kuzê ki bu kis fla li sin eu?
N fazi a bazi di freestyle Memoria na mos ki memoria Presley
Oh! Ok! Yo juru ma N intendeba eradu, man! Juru ma intendeba eradu. Nega, juru ma intendeba eradu. N ta ben konfirma se kel palavra li ki el fla, ma axu ki mi intende eradu, el fla otu kuza.
Pamodi na múzika el é móda Bruce Lee.
Pamodi na múzika el é móda Bruce Lee. Bruce Lee. Agó só ki intendi otu kuza agó. Ami intendi otu kuza mondenge. Let's go, let's go. Pamodi na múzika el é móda Bruce Lee. Dôs oitu sinku na mapa.

Ka bu mo nada yo kel video fika dodu asi fika top ku kes acho n ka sabi e ku odju di boi ku ka odju di boi no ku kes camera kema un odju si el e ta e ta kurva n ka sabi yo mi ka sabi nada di video tambe ya n ka sabi nada di nada poren kel kel camera e dope e dope txeu ka mo ke fazi kel sena li e fika bunitu mano. Txeka, el tinha kâmara déntu bia i el éra. Fikador, fikador, fikador. Iau, kel-li é más un jóven di brava ki sa ta kanta. Dja N sta subskritu na kanal, dja N da nha like. Kontínua, hustle, kóre tras. Xa N oi, es é kanal. Ôô, es ta kuazi ta monetiza. Dja N tinha fetu react di kel otu son li, kel é TK 285 la di Brava, dja sabe kual é, da kel support, N ta dexa link li dibaxu na komentáriu pa bu da kel power, bu sabe kual é, é nós, krrrr.
Pá! Jeitu Pires React.